Mae'n ddiwrnod prysur yma ynghylch meithrin Cwm Bychan Bach heddiw. Ydych chi'n gweld yr holl blant yn chwarae'n hapus? Mmm, ydych chi'n coginio rhywbeth blasus, Tom a Dana? Hei, gofalus ar y beics 'na, Guto a Martha! Ha ha! Ydych chi'n gwybod pwy arall sy'n hoffi chwarae yn y cylch meithrin? Dewin, wrth gwrs! Mae Dewin wrth ei fodd yn chwarae gyda'r holl blant yn y cylch meithrin. Heb anghofio Doti! Helo, Dewin a Doti. Ydych chi am ddod i chwarae gyda ni heddiw? Hwre! Tybed beth gawn ni chwarae heddiw? Oes gen ti rhywbeth yn cuddio'n dy het, Dewin? Map! Map helfa drysor! Da iawn, Dana! Map helfa drysor yw hwn! Wyt ti a Dotty wedi gosod helfa drysor i'r cylch meithrin? Wel, dyma ni, hwyl! Mae angen dod o hyd i bum peth ar yr helfa drysor, a bydd y pum peth yn ffurfio gair hud. Gair hud? Gair hud fydd yn helpu'r balalôn i hedfan! Hen bryd i chi ddechre ar yr helfa drysor, felly. Lle sydd angen i ni fynd gynta, Dana? Y cliw cynta yw fod hwn yn rhywbeth i gadw dy ben yn gynnes. Ydych chi'n gweld rhywbeth, blant? Um, het? Ie! Da iawn, Gito! Het yw'r ateb cywir. Mae yna res o hetiau lliwgar cynnes yma, yn does? Lle sydd nesa ar y map, Dana? Y cliw nesa yw fod hwn yn rhywbeth lliwgar iawn, iawn. Tybed be di'r ateb, blant? Ydych chi'n gweld rhywbeth lliwgar? Enfys? Da iawn, Martha! Enfys yw'r ateb cywir. Wel, dyna ni Enfys, smart. Da iawn, Martha! Lle i ni'n mynd nesa, Dana? Hmm. Mae gan yr eitem nesa lawer iawn o olwynion. Ydych chi'n gallu dod o hyd i rywbeth, blant? Hmm. Lori? Da iawn, Tom! Mae 'na lond lle o olwynion ar y lori fach yna! Hwrê! Wel wir, blant, i chi 'di llwyddo i ddod o hyd i dri pheth ar yr helfa drysor hyd yn hyn. Beth yw'r cliw nesa, Dewin? Mae'r eitem nesa yn rhywbeth crwn. Ydych chi'n gweld rhywbeth crwn? Pêl? Da iawn, Dana! Pêl yw'r ateb cywir. Gwych, Dana. Dim ond un peth arall sydd gennych i ddod o hyd iddo ar yr helfa. Lle ni'n mynd nesa? Hmm. Waw! Dyma ni barc chware llawn hwyl! I chi'n mwynhau dod i'r parc blant? Hwre! Mae un cliw ar ôl ar yr helfa drysor. Mae'r eitem yma'n anifail hud. Anifail hud. Hmm, ydych chi'n gweld unrhyw anifeiliaid hud, blant? Incorn! Wrth gwrs! Incorn yw'r ateb cywir! Da iawn, blant! Chi di llwyddo i gwblhau helfa drysor Dewin a Doti. Ond beth am y gair hud? Mae angen i ni helpu'r Balalŵn i hedfan. Beth yw'r gair hud, Dewin? Mae'r holl bethe rych chi blant wedi dod o hyd iddyn nhw ar yr helfa drysor yn sillafu'r gair hud. Ydych chi'n cofio'r holl bethe blant? Het, enfys, lori, pêl ac uncorn! Beth mae llythyren gyntaf pob gair yn ei sillafu? Helpu? Ych chi wedi dod o hyd i'r gair hyd? Ydych chi'n gweld y balalŵn yn codi? Da iawn, blant. Ych chi wedi helpu'r balalŵn i hedfan unwaith eto. Mae'n bryd i ni fynd nawr. Diolch i chi gyd am ein helpu ni heddiw. Diolch, Dewin a Dotty! Ond dyw i'n wych gallu helpu'n gilydd! Hwyl fawr, Dewin a Dotty! Brysiwch nôl i'n gweld ni'n fuan ynghylch meithrin Cwm Bychan Bach. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi.